Lalu sebedau kitai perengkahka gempuru, uka ka ngiring kitai dalam sampi. Allah Taala, Apai kami ti di seruga, Tuhan ti kami sembah, kami tinggi ka dalam nama Jesus Kristus. Apai seruga lemai tu kami deka begempuru rumah Jalai Tuhan kami besampi minta saup nuan kuasa roh kudus nuan ya kuasa roh tuchi nuan ti nurun datai enggau kami begempuru malam tu awak ke iya nyaup kami ari ke mit datai ke besai tuai ulih dudok jenuh. Iya ke bisi penanggul pengerai nan ngeraika sida iya iya ke sakit nuan mega ngelantangka enti bala ke bisi tinggal tusah. Oh iya ke lemi Tuhan nuan ngeringka lemai tu. Awak kami sama-sama ulih belajarka Jaku nuan Tuhan enggau ati ti penuh enggau ati ti chukup beterima kasih ngagai nuan Apai. Ambi awak tu dataika penemu iya lagi Apai, dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, kami enda besampi. Amen. Nyadi lemai tu kitai deka ngangkatka siti. Tema iya nya kitai patut ngembuan pemintar Tuhan. Ya, kitai patut ngembuan pemintar Tuhan ti diambi ari teks Epesus lima ayat satu ngagai dua. Pengidup kitai mensia Sigi mayuh macham pekara iya enti nitihka rentak dunya tu. Tang Tuhan negur sereta ngajar kitai nengah rasul Paul lemai tu awakka kitai idup nitihka peneka Allah Taala. Ya, kitai meda aba Episus lima ti dalam aaa jaku basa Malaysia.

menyerahkan diri nya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. A Kitai meda macha di dalam bansa Iban, ya jaku Iban, nya alai tunda teladan Allah Taala. A Ti kitai meda tadi tunda teladan a Allah Taala laban kita tu anak ti Dikesayauka iya. Lalu ayat dua, lalu idup dalam pengerindu baka Kristus ke udah rinduka kitai lalu udah nyerahka diri ketegal kitai nyadika genselan enggau piring ti bebau rengut diberi ngagai Allah Taala. Iya kitai meda ditu salin dua iti Iban enggau aaa bahasa Malaysia tu iya enda sama ti kitai meda aba lai translation ne bahasa Indonesia sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ngi kitai iya penurut Allah tu iya dia ngi kitai tadi tunda teladan. Iya penurut Allah tu tadi jaku penurut nya iya nitih. Nya ti kitai nunda teladan. Iya kitai neladan tapi nurut tu dalam agi iya laban dalam ati din. Iya kitai mesti nitihka Tuhan enggau pengambis ati kitai. Iya ti kitai meda ai jaku Tuhan tu. Iya nya alai lebuh kitai Lemai tu kitai ditegur awak ke kitai entadi diau nitih ke jaku Allah Taala. Iya laban kitai dikesayau ke Tuhan nyadi ke dikerindu ke Tuhan. Tuhan seruran rinduka kitai. Nyelai pendiau kitai, pengidup kitai diperatika Tuhan. Ya. Nyelai lemai tu Tuhan negur kitai nengah rasul Paul lebuh iya bejaku ngagai nembiak Tuhan di Epesus. Iya mega bejaku ke kitai lemai tu ku iya nya alai tunda teladan Allah Taala. Iya laban kita tu anak iya kita tu anak ti dikesayauka Tuhan. Iya Tuhan enda negur kitai ngapa menyadi. Iya ti enda sayauka kitai laban Tuhan sayauka kitai rinduka kitai nya iya negur kitai. Jadi nengah rasul Paul Iya ngirumka pesan Iya ngagai kitai, lalu kitai Iya anang enda nemu diri Iya dikerinduka Allah Taala. Nyadai lebuh kitai nemu diri dikerinduka Allah Taala, kitai enda patut eh kitai enda beterima kasih, enda patut kitai malas pengerindu Iya enggau penyai. Iya munyi ku jaku Tuhan, Anang malas iya penyai enggau penyai. Iya tang alahka penyai nya iya enggau pemadas. Nyadi ditu, kitai patut malas pemanah Tuhan enggau kitai enggau pemadas pendiau kitai. Ya laban ditu iya nyebut iya baka Kristus ke udah rinduka kitai lalu udah nyerahka diri ketegal kitai nyadika genselan enggau piring ti bebau rengut. Iya ukai piring pia aja, ukai ngudah, iya ukai Muntang ka. Tang piring ki babau rengut. Ya reti ya piring ki ngelantang ka ati Tuhan. Ya kitai rindu ti kitai nsium tai bau rengut nyadi. Ya kitai lantang, kitai gaga. Ya kitai mega ati kitai tak Lantang kitai lebuh kitai nsium utai bau rebut. Tang enti kitai nsium utai bau but, bau enda manah, iya bau masin, bau masam, iya ooh ngerecham bunga kitai, enda rindu kitai. Iya kenya mega ditu mandangka piring ke diberi kitai mesti bebau rengut. Iya reti iya piring ke badas, pengawa ke badas, iya kereja ke badas, kereja ke ngelantangka ati Tuhan pendiau ke iya meri nyenangka ati Tuhan. Nya ke deka Tuhan ari kitai nyadi. Nama kebuah laban Tuhan chukup rinduka kitai. Iya udah nyerahka diri ketegal kitai, mati atas kayu regang ketegal kitai. Iya awak kitai enda mati. Iya diperinsa di kayu regang awakka merinsa kitai diambi Iya. Nya kebuah Tuhan lebuh Iya, eh, ka ngapuska seput ku Iya udah tembu. Reti iya pengawa Jesus ti aba kayu regang nya udah tembu ngidupka kitai. Iya awa kitai enda mati, iya mati nyilik kitai, gantika ganti kitai taja pia nadai dosa. Tang iya diregang di entara dua iku bandit Orang ti patut diukum bunuh laban sida iya udah munuh orang. Tang Jesus nadai penyalah. Iya diregang awakka kitai enda. Iya meraka pematika kitai. Nengahka darah iya digenselan. Iya nengahka darah iya kitai digenselan ti kitai meda tadi. Iya uhh nyerahka diri ketegal kitai nyadika genselan. Enggau piring. Ti pasal piring kitai iban sigi uhh ukai utai ti baru ngagai kitai menyadi iya siaga agi kitai iya ada rumah panjai kitai meda kelingkang kitai meda serempak kitai meda Aaa endur orang engkah piring iya kitai sigi utai-utai nya ukai utai ti barang. Nyadi ba Matiu lima ayat empat puluh lapan, Kerenah itu haruslah kamu sempurna. Kitai patut ngintu pendiau kitai. Amen. Sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Laban kitai entadi anak Tuhan, iya enda patut kitai kelalu beza. Kelalu lain ari Tuhan. Ke Tuhan kitai Tuhan ki sempurna. Iya iya mega ari surga nya alai kitai patut sempurna. Iya nya alai kitai enda tau enda nyadi pemadu badas. Iya. Badu badas ya baka apai kitai ti di serega ya kitai meda nya alai aba luk enam ayat tiga puluh enam mega ngenang ka pasal peneka Allah taala ka pendiau kitai ti mesti manah nama kebuah laban kitai tu gambar Tuhan. Segama enggau Tuhan digaga sebaka enggau bala malaikat, segama enggau bala nembiak serega Tuhan. Nya alai kitai patut nyadika pengari ya gamal serega nya di dunya tu nyengkaum ngulah kitai. Ya nya alai kehendak eh hendaklah kamu murah ati. Nya siti ari ciri eh badas enta deh. Ya kitai enta di murah ati ya kitai enta di ya kasih ke orang. Murah ati tadi kitai enta di enda rangka ya secara penemu ya ka nyaup orang ya lebuh orang minta tulung kitai berunding ke utai. Ai kitai nyaup orang setara pikir. Ya, nyadi murah ati sama seperti Bapa mu adalah murah ati. Ya laban Apai kitai ke di serega ati iya penuh enggau pengasih. Ka jalai kasih ke orang baka Apai kitai ke ati kasih. Ka jalai Yohanes satu pasal dua belas mega ngenangka iya tapi semua orang yang menerima nya diberi nya kuasa supaya menjadi anak Allah iaitu mereka yang percaya dalam nama nya. Iya tau semua orang ke nerima iya. Ke arap ke nama iya. Iya mayuh orang enda arap ke Jesus, mayuh orang enda nerima Tuhan Jesus. Iya kitai meda Bup Kudus ke nyau ari pun bansa Israel. Nya kebuah sida iya bejalai ba menua puang selama empat puluh taun laban sida iya enda arap. Udah meda pengawa ajih. Agi ke sida nanya ni Tuhan tu Iya nadai enggau kitai. Ba Tuhan nyertai sida ti malam Tuhan ngayanka gentilang api enti siang Tuhan ngayanka gentilang remang. Lebuh sida nadai dagin, sida iya diturunka empitu. Iya lebuh sida nadai ruti, sida iya diturunka ari serega, ruti serega iya nya manna. Nya alai nyadi ti deka rindu ke Tuhan, chukup meh pemanah Tuhan enggau kitai. Iya taja pen bansa Israel enda arap ke Tuhan, taja pen uhh. Bansa nya enggai nerima Tuhan maya nya lipang ati tang Tuhan enda tetap enda ringat laban Iya udah milih iya kitai. Kitai tu entara orang ke udah dipilih Tuhan ti kitai meda aba ayat bacha kitai pertama tadi. Iya, kitai udah dipilih Tuhan nyadika anak Iya. Iya ba empu waris Allah Taala. Alai besailah tanggungjawap kitai menyadi. Iya ba Episus pasal empat ayat tiga puluh dua.

Tauka pendiau ke iya ngenyenangka ati Tuhan. Iya kitai iya dipinta Tuhan nelap enggau pangan diri. Iya siru iya nelap enggau pangan diri, siru enggau pangan diri, ngampun pangan diri. Iya baka Allah Taala, iya. Di dalam kasih Kristus kitai meda Iya ke udah ngampunka kitai. Eeh terima kasih Tuhan. Iya ti nundaka pendiau kitai, ulah kitai. Enda meh kitai nyadang diri Iya dipilih Tuhan. Tang laban Tuhan tu chukup nelap Iya enggau kitai, Iya mayuh Iya penyalah kitai. Iya lebuh kitai udah nerima Iya, kitai diselamka dalam baptisa ngematika dosa ti lama, jaku ti lama enda disebut agi, endur ti lama enda dilawa agi. Iya kitai nyadi chiptaan baru, mensia baru ti dalam Kristus. Ati kitai udah digaga lurus. Iya ketegal ngenselan darah Kristus ti penuh pengasih. Nya alai Tuhan enda ngampun kitai iya madah aku enda ngingatka dosa kita agi, ku iya. Iya tang ukai nya super grace. Iya super grace lain. Iya laban aaa kitai enda tau aaa diperhambakan oleh dosa. Jadi ukai reti iya ketegal Tuhan Balat rindu, balat kasih kitai, kitai ulih ngaga dosa belama-lama enda. Ya, lebuh kitai udah ngematika dosa kitai, kitai udah diselamka, ya, apus tubuh, aba ke semua tubuh kitai, ya, sempurna di mua Tuhan, ya, kena kitai melayani Tuhan, kena kitai enti tadi. Iya ngayanka chiri Tuhan dalam dunya tu, iya nama utai kereja jari tua, iya kini ke pejalai kaki tua, iya ni menua ki di aa dindik tua, iya di tujah tua. Iya semua utai nya dikira iya laban semua tubuh Tuhan tadi iya dikerinduka Tuhan ngereja utai ki ngayanka Tuhan nya udah amat-amat ngubah tua. Iya mata tua. Iya nyuda meda utai ki eh gambar ki kelia utai ki iya enda manah. Iya mulut tua nyuda nyebut leka jaku ki iya beduan leka jaku ki bula. Iya tua seruran nyebut utai ti meri peransang ngagai orang iya awak ke orang tadi bisi pengering lalu enda labuh di dalam dosa. Iya kitai selalu meri ajar ti manah ngagai orang awak ke orang nya angkat dalam pengarap iya. Nya nyelai. Nya pesan Tuhan enggau kitai. Satu Peter pasal satu ayat lima belas, ya, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ya, di dalam seluruh idupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, ya, tang intu diri kudus. Dalam semua utai laban Iya ti ngangauka kita kudus. Nya alai menyadi tu kerinduka Tuhan iya laban Iya ke ngangau kitai nya kudus nggai nyadi kitai Iya ke emperumi. Iya ku jaku, O aku tu anak Allah Taala. Puji Tuhan, ku kitai. Tapi maya kitai mabuk kitai nyebut nya. Iya maya kitai inyu sebening pala jama udah ngirup ai bisa, baru kitai berani nyebut puji Tuhan iya ti kitai ninga iya orang sekeda ari bala kitai. Iya orang Kristian nya tadi. Iya ti orang ukai Kristian orang enda nemu Tuhan, kitai enda nyangkung iya. Tang di entara kitai orang ti dah arapka Tuhan, udah nerima Tuhan ku jaku, enda patut kitai agi apin. Berubah laban kitai udah nerima baptis Roh Kudus Tuhan. Iya ti ngubah kitai, ti diau dalam kitai. Nyadi setiap ulah pendiau kitai, iya jaku kitai, iya penemu kitai, iya uhh pengawa tua, iya patut diiring ulih kuasa Roh Kudus. Iya Roh Kudus nya Roh ti kudus. Iya nya Allah Taala Empu iya enggau kitai. Immanuel. Nya alai iya kitai meda nama rumah re Immanuel. Iya tang peratika orang ke diau ba Immanuel nya bisi ka sida iya pengasih. Iya bisi ke orang ke diau dia bisi penyindu. Iya bisi ke orang diau dia entadi iya ngampunka orang ke iya kadang-kadang nundi sida iya, iya sida iya ringat, bedendam, iri ati, bepekit. Oh, perati manah ke menyadi. Ukai semina kitai ngelabel rumah kitai Villa Emmanuel. Emanuel. Emanuel nya Allah Taala enggau kitai. Roh Roh Kudus ngiring kitai Tuhan di dalam kitai. Nya reti Emanuel nya. Ya, Allah Taala enggau kitai. Ya dalam Kolosi ya lebuh Paul ya lebuh uh, kitai maca Kolosi 3 ayat 12 tu, kitai meda ya A Pesan Tuhan mega ngagai kitai, ku iya, kerana itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, kitai ti udah dipilih Tuhan tu. A Nya alai laban kitai udah dipilih Allah Taala nyadika orang ti kudus sereta dikerinduka Iya, rasukka penyiru, ya, penelap ati ti baruh. Munyi ku ajar aku hari dua nyin kemari kitai eh belajar ke siti eh ati ke baruh. Eh nya baru kitai pintar eh idup ti kitai baruh ati. Kadang kadang kitai bepandam dada ngumbai diri pintar iya tang ti orang bejaku kitai enggai alah eh kitai mekit orang. Eh kitai enggai alah penemu, kitai enggai alah semua utai. Oh nya ukai pintar ti, ku Tuhan. Iya laban umur kitai pandak, ku Masmur. Nya alai kitai patut ngena peluang setiap peluang kitai besaksika kuasa Tuhan ti bisi enggau kitai, nyertai kitai. Haleluya. Nya alai ukai semina nelap ati ti baru ah ya tang ati ti nemu nunduk ya ngagai pangan diri. Ai kitai enda pekit secara jaku, secara material, secara utai ulih, secara utai kemisi ya ukai mesai rumah, mesai kereta kena kitai mekit pangan diri ya tang pemesai pengasih ti bisi. Nya di dalam kitai nya. Nya utai ti ngelantangka ati Tuhan wai. Nya alai menyadi ti dikerinduka Tuhan. Ya, sebedau kitai besampi, ya, ke ruang bilik kitai, ya, nyerahka diri lebuh maya menua ke siga jeman covid nineteen tu, ya, kitai dulu berundingka jaku Tuhan ke udah dipelajar kitai tadi. Iya kitai diasuh Tuhan iya nyadi orang ti kudus. Iya orang ti ngerinduka ati Tuhan enggau ati mensia. Iya laban ti kitai manah, ti kitai siru, ti kitai rindu, iya ti kitai baruh ati Orang pun rindu amat ke kitai. Nama kebuah orang rindu eh ke kitai, rindu begulai enggau kitai, rindu bekaban enggau kitai, rindu berandau kitai, rindu telipun kitai, rindu mesej kitai laban setiap utai ke pansut iya ba mesej nuan, ba whatsapp nuan nengkatka pengarap sida iya. Meri sida iya lantang Iya ngangkatka penemu sida runding sida iya, meri sida rajin agi ngiga Tuhan. Nya ngasuh sida iya ngiga kitai laban kitai enti di Iya enda ngeruntuhka sida iya, enda ngelabuhka sida iya. Iya enda mekit sida iya. Iya enda nenggali utai keselamatan kediri. Tang kitai udah selamat di dalam Tuhan, kitai mikirka keselamatan Semengat orang bukai. Iya ruang bilik bukai. Iya bansa bukai. Iya ti kitai meda aku rindu amat meda orang kadang-kadang ti melani Tuhan. Iya sida iya ukai bansa Iban. Iya tang bejalai di rumah ke panjai. Iya nusui Injil, berita manah, berita keselamatan. Iya berita menua surga. ke mai meri pengidup ke meruan. Ai aku amat muji Tuhan ke bala menyadi. Alai aku seruran besampi ke semua orang ke melani Tuhan iya di seluruh dunya lebih agi di seluruh Sarawak iya di rumah-rumah panjai iya laban aku nemu mayuh agi bansa aku ti apin selamat iya laban dudi iya nerima injil. aram kitai besampi. Allah Taala Apai kami ti di seruga, Tuhan ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus. Apai seruga lemai tu kami sekali agi datai ngai nuan meri puji terima kasih kami keleka jaku pesan nuan Tuhan nengah ke uh, Paul Siku rasul nuan ti ngenataika pesan ngagai menua Epesus. Tang lebuh kami macha nya lemai tu, kami mega ngasaika leka jaku tu untuk kami. Iya ngajar kami awak kami nyadi orang ki iya mai piring ki bebau rengut Ngagai nuan Tuhan iya reti nya kami ngena pengidup ti agi bisi dalam tubuh kami tu ngebesaika nuan Tuhan. Meri nuan senang Tuhan iya lantang ngagai ulah kami ba iya kelebuh kami bejaku kami siru ba iya kelebuh kami ntadi uhh ditinggal penusah iya kami Bisi pengeliat ati. Ya kami tan ya lebuh kami kena penguji. Ai nya ngayanka nuan bisi enggau kami Tuhan. Nyadi ajar kami Tuhan liat ati ajar kami siru ke pangan diri. Hu ajar kami penuh kasih ya ke pangan diri. Iya ajar kami Tuhan nemu bebagika Berekat-berekat ti ke bisi kami awakka nembiak Tuhan bela ngasaika berekat ki bepanchur nengah pengidup kami orang ki deberekat-Ke nuan apai. Pujika nama nuan Tuhan lemai tu lawa setiap ruang bilik ke bisi enggau telah gempuru rumah Online baka ke malam tu awakka nama penanggul sida iya sebilik. Tuhan enda ngelakka sida iya kediri. Tuhan enda ngelawa sida iya. Kami besampi Tuhan iya laban siti iya ruang bilik nadai dasuh kami merinsa entingga penusah ba iya ke nya lebuh covid nineteen tu Ba iya kinya tusah nadai kereja. Ba iya kinya tusah nadai pemakai. Ba iya kinya tusah mayuh macham penusah Tuhan. Nadai belanja. Iya suntuk. Iya tauka sakit. Nama penusah sida, ya Tuhan. Ya laban kami online. Nya alai malam tu, Tuhan, aku besampi nyerahka semua. Gempuru kami malam tu iya ke bisi online malam tu iya ke bisi ninga dini dini endur di rumah panjai di nengeri oh dini dini endur ba iya ke nya di langkau kebun di kem kem kayu a balak dini endur sida iya gawa Tuhan ti bisi ninga online malam tu dia meh nuan Tuhan ngelawa sida iya. Nuan ngerai ke sida iya apai. Oh nuan uhh munyi ku atur kami diatu pemulihan iya beri pengerai nya pulihkan iya mereka bapa iya gerai ke sida iya tuhan iya dalam ekonomi sida iya gerai ke sida iya tuhan secara kesihatan sida iya gerai ke sida iya tuhan secara uhh emosi sida iya tuhan awak ka nadai ira ati Nya taja pun kami dalam rangka covid sembilan belas tu kami disekat bejalai iya ke Miri ke pun besekat iya ulih nambang iya enggau tambang ti besai lalu bebayar mega nengah ka Brunei. Tuhan kami besampi aba ke nuan muka jalai ke kami. Oh taja pa nya undang-undang negara. Iya berundai, Tang kami nemu Tuhan ulih champur tangan dalam semua tai tu. Awakka nuan muka jalai ke kami apai laban nya siti ari penusah iya ngagai pemindah kami kin kitu lebih agi lebuh kami ka berubat, ka nganjung anak sekula, Ka berusan enggau lawas enggau Miri, O Tuhan kami amat tusah. Kala kami nyerahka penusah nya, penanggul nya, ke dalam jari nuan. Awakka nuan Tuhan belempung ma kami ke berat nya, nitihka janji semaya nuan apai. Pujika nama nuan Tuhan. Ampunka Penyalah menua kami limbang ti ketegal nya kami merinsa. O ampunka penyalah kami, penyalah bansa-bansa, O penyalah opis-opis, penyalah petani, penyalah semua kami Tuhan. Enti nya kami desepit menua Brunei tu, nya nyadi ke siti ukum ari nuan Tuhan kami. Minta nuan ngampun kami Tuhan. Au awak ke nuan Tuhan ngayan ke pengasih pengerindu nuan. Penyinu nuan Tuhan baka ke udah di pelajar kami tadi awak ke darah gensela nuan nurun atas semua dosa-dosa kami pengelemi kami. Terima kasih Apai. Oh gerai ke menoa kami Apai. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya betemu baru kitai ya aba awak teka datai. Tuhan berekatka kitai semua.